Zuŋɔ dabisili ŋɔ ti yɛn karinla ti Duuma Naawuni kundi Luk sabbu suuri pia ni ayi. Binyɛra siɣim buyi ka n bɔri ni ti laɣim taba kalinli zaɣ yini nti zani dibayopɔin. Luk sabbu suuri pia ni ayi. Kalinli zaɣ yini n-ti paagi ayopɔin.
Duk sabbu suri pia ni ayi, kalinli zaɣ yini n-ti paagi ayopɔin. Yi nya ŋɔ ka di yɛli, Zuɣusaa maa piligimi kaya ni Yisa to m-piligi Farasiinim bilikɔŋsi tuma. Kulla di saha maa ka niriba tusa gari shɛm daa laɣim hali ti nyɔri taba naba bɛ galisim zuɣu. Ka Yisa daa daŋ piligi n-saɣisir o nyaandoliba yɛra, Miriya Farasiinim dabinniri din nyɛ bɛ gbulikɔnsi la, dama binshɛɣu kani din saɣiya, din sɔɣiya ka ti ku yi polo. Binshɛli mini kani m-be ashilo ni ka ti ku baŋ li. Yi ni sɔɣi shɛli kam zimsim ni ni ti yi neesim ni, ka yi ni sɔɣi n-ŋumsi yɛli duu puuni bɛ ni mol li n-gili luɣili kam. Anahi ka Yisa daa lan yɛli, Amaa yinim bɛn nyɛ n zuɔnim ŋɔ n yɛri ya mi, Di zɔriya ban di tooi ku daadam, ka ni tooi lan niŋ o shɛli pahi, ka ku tooi niŋ o shɛli pahi. N ni daŋ n-wuhiya yin ni zo so, zomiya Naawuni ŋun ni tooi zaŋ daadam ka mali yiko din ni tooi zaŋ o shii niŋ buɣim ni ŋɔ. Yɛlimaŋli ka n yɛri ya, zomiyo! ka bɔhi ba, Bɛ ni kɔhiri jɛlinjɛha anu kɔbo? Bɛ bi kɔhiri jɛlinjɛha anu kɔbo. Naawuni mi bi tamdi bɛ ni yino yɛla. Hal yi zabiri zaa mali kanli, di zuɣu di chɛ li ka yi suhuri zɔhira. Yi mali buchi pam n gari jeli n jehi. Amen.
Amen. Ti ba ti duhi a nam ka tibigi a yuli zuŋɔ asiba ŋɔ tɔɣisi ti ti kaman a ni yu shɛm. Kahigimi a yɛligu n-zaŋ ti ti yino kam zaaha saha ŋɔ ka Duuma yi sama shia yuli zuɣu ŋɔ. Amen. Zuŋɔ asiba ŋɔ ti yɛn n yuli la bina diba ayi. Dindaŋ tooni maa m-be kanli yini ti paagi ata. ka din pahi ayi maa be kalinli dibanahi nti paagi ayopɔin. Yisa Mashia n-nyɛ tinyuuni so ŋun lan nyɛ ti titahima ni chaŋ nti pa so zuɣu ŋun lan nyɛ tiŋwumdi so yɛtɔɣa. ka mi ni di mali gbunni ka nyɛ din ni tooi sɔŋ ti, ka biɛɣu ni sa nyɛ din viɛl n-ti ti yino kam zaa. Ɛɛm, di kpa talahi ni ti yino kam zaa mi ni niŋgbuŋ shɛŋa ti ni mali ŋɔ, di malila di yaa tariga, ka mali di niŋsim tariga. Bɛ wuhiri ti ka yɛli ni. Lo shɛŋa bɛni ka binshɛli niŋ ka bi yɛli ni a yi n pa shɛli n ŋɔn tahali n pa shɛli n ŋɔn tahali amaa gbansabila tingbani puuni binshɛli na ʒini niŋ ka ka daliri beewula yɛli shɛli na ʒini niŋ ka ka daliri hali a yi tuugi di malila daliri a yi tihim ka nintori garima di malila daliri A yi di n yaɣa ka dɔn zahim zahim di gba malila daliri. Amaa di kpa talahi ni tinim ban nyɛ Yisama shia nyaandoliba ni ti baŋ ni Naawuni so tin jɛmdi ŋɔ yiko yaɣiya pam ni ti ti zaŋ zaŋ o kpɛŋ n zaŋ ti maɣasiri binshɛli din yɛla bi nini. Hallelujah. Din chɛ ka ti karim ti ni karim luɣ shɛli polo maa, di Duuma Yisi Masia daa yɛlila o nyaandoliba, Nyama, m miri ya Farisiinima bɛ bilikɔnsi. M miri ya li. Matina mini pintɔɣisi bilikɔɣintali ni nyɛ shili bɛ bi yi ti ya, ka bɛ daa wuhi ti Dagbal ni ni bɛ yi ti ya ni bilikɔɣindana ni wula m-bala. Dama yi yɛli ni ii, ka n nya nya yin yɛli ni ii maa, yi kul yɛlila ii bee yi na yi shiri na ti li. Ŋun lee nyɛ bilikuɣandan Dagbanli ni? Dama bilikuɣandan tumdi bilikonsi tuma. Bɛ ninkura maa polo ka bɛ yuuni maa. Ŋun lee nyɛ bili kɔɣindana bɛ chɛ ni bili kɔɣindani nyɛ zaɣila di gbunni lee nyɛla wula o niŋla wula ninvuɣ so ŋun bi ʒe yim a jira yina teeri guma chuɣila bɛ Ni Yisa Mashia nyaandoli n-nyɛ o. Binshɛli, binshɛŋa, luɣ'shɛŋa mini mini binshɛŋa puuni ka o paai Yisa Mashia nyaandoli. Bilikɔɣindani m-bala maa. A yi ŋɔya ŋɔ, ti ku tooi zaŋ ti Naawuni, ka din lee ni tooi zaŋ ti Naawuni. Hallelujah! Yisa Mashia daa yɛlimi Miriya Farisiinim bilikɔnsi, bɛ bilikɔnsi biɛhigu la, miriya li. Banim daa lee nyɛ Farisiinima pa shɛli, chɛ ka ti ti kul bahi pirintila ti buku maa, The Modern Day Pharisee, Beware so that you don't become one. Farisiinima, Natitamla Naa Kundi yɛli ti ni bɛ daa nyɛla ninvuɣ shɛba N kana ti ʒe kaman dundoli ŋɔ ni, bɛ bi kpɛr a, bɛ mi bi yir a. Ka kundi yɛti, Ni bi paɣirila laa mini pipihi di nyaaŋa ka chɛ di puuni. Ka kundi yɛti, Ni bi nyɛla ninvuɣ shɛba bɛn ni tooi yɛli Naawuni kundi ni yɛli shɛlikam zaaha, amaa di zaɣ gaŋa o bi tum di tuma. Ka din ka n-dii bɔri hali ka ti si tooni yɛli, wummiya, nyama binshɛli kani m-be a shilo ni ka ti ku yi sahira. Hallelujah! Tili ŋuna ti na n-tooi be simsim ni, amaa Yisa Masia yɛli ni binshɛli kani nyɛ din be a shilo ni ka ti ku yi sahira dahinshɛm ni di dabisili kanna din yi sahira. Hallelujah! Di zuɣu a ni tooi kali a nuu pahi Yisa Mashia nyaandoliba ni, a ni tooi zaŋ a nuu pahi ninvuɣ shɛba ban be duu ŋɔ puuni, a ni tooi zaŋ a nuu m-pahi ti kalinli puuni, amaa a mi a ni nya so, ka mi a tuma ni nya shɛli, ka mi a kɔŋko a yi beni a ni tumdi tuun shɛli. Ka ti Duuma Naawuni ku ni yɛli ni binshɛli kani m-be a shilo ni ka ti ku yi zahara. M bi mi A shilo ni a ni tumdi tuun shɛli, amaa nyɛ ŋuna mi. M bi mi a ni yɛli ni a nyɛ Yisa Masia nyaandola, ka niŋdi ka yi nyaaŋa n-lu a nyaaŋa n-tumdi binyɛr shɛŋa. Mam bi mi li, amaa bin yiŋa ka m mi, ni dabisili kanna, dinkam zaaha be a shilo ni, di nyɛla din ni yi zahara. Haliluya! So ŋɔ dabisili ŋɔ yɛli ŋun ʒin baɣa paasa nini mooya pam di zuɣu di suhu Naawuni tuhi. Hallelujah. Adua suhu tin suhi adua amaa di na bi paai. Di zuɣu n ni moo maa yaaya ka n na je n na je adua. Ya ashilo ni bo ka a niŋda di nya ko. N suhuriyami. Dabisa shɛŋa din kpalim ni ti kpe 2026 ŋɔ, ŋunkam ni mali zani ŋun mali zani. Binshɛŋa kanna. Binshɛŋa ka ti yɛn niŋ. Naawuni so ŋun be ŋɔ, n niŋ yɛda n-dihi tabili ni o ni yɛli shɛli maa, din mi n-shiri yɛn ʒɛya. Di zuɣu ka n daŋdi nyihiri ti kum. Bo ka a niŋdi ashilo ni? A ni niŋdi shɛli ashilo ni ma, di nyɛla binshɛli so yi wum li pahi, so yi nyɛ li pahi, a ni na n-tooi ʒiya ka yɛli ni mani n-niŋ li. Di yi ku tooi nyɛ nyin daŋ zaŋ labi, dama ti ni kpe luɣ shɛli polo ŋɔ maa, wai! A kaya. Hallelujah. Bin yɛri shɛŋa n yɛn niŋ. Din mi yɛn niŋ maa, di bi simdi ni, di bi simdi ni di ti ŋmani la, a kai, n ti bi baŋ ni lala ka paasa be. Mm, ka paasa bi be shɛli. A yi, paasa bi be shɛli. Man daŋ mi nyihiya. Dabisa din be tooni ŋɔ, din niŋ ti alahiziba. Di sunsuuni la ti yino kam zaa yiɣisi ma shee yɛliya, Binshɛli kani m-be ashilo ni ka ku yi zahira, ni hal a ni ʒini duhi n-ŋum shɛli la, ni bɛ ni wum li. Haleluya! N suhiri a mi zuŋɔ dabisili ŋɔ ka yɛra, Labi viɛhi a tɛha, ka nya nya bɔnim ni bɔnim ni bɔnim ka n niŋda. Bɛ mɔni ka m be, ka di ŋmanila di yi yi polo. Woi, binyɛl naa ka ya, binyɛl niŋ woi woi woi woi, di daa bi sim li. Amen! Naawuni ŋun be ŋɔ nyɛla nambo zuri. Ee, di ŋuna, di naala din yɛtɔɣa maa. Di zuɣu m daŋmi nyihiya maa. Saha ŋɔ zaŋ chaŋ ni ti ti kpe 2026. A yi mi ni binshɛŋa bi be viɛnyɛliŋga, a yi mi ni a shilo ni a niŋla binyɛr shɛli, zaŋ li labi. Vaai li labi. Kul niŋ katiŋ ka chɛ li. Hal di yiɣisimi ni a pun daŋ na ti yɛli Paasita, N nya m muɣisigu ni nyɛ shɛli, n nya bin m ka lahi, n dii ka lahibali, n dii bi mi ni lala m bala maa. M bɔrila sɔŋsim. Man di sɔŋ a. Maa bi daŋ bo sɔŋsim, ka Yisa Masia yiɣisi omaŋmaŋ tolitoli ni o chɛ ka din kam be ashilo ni yi zahira. A yɛliya, Yɛla nyaaŋa n-yɛn ti bala maa. Amen! Naawuni sɔŋmi m-minia ka niŋ ti yiko. Dabisa ŋɔ puuni, m mini shɛb di alizama. Di mi n yɛlim ni Naawuni n-nyɛ o Naa. Dama so n-yɛn yɛri a yɛtɔɣa, a mi o mi o bɔŋɔ yɛri a shɛli maa ni chaŋ ti paai shɛm bee? Omaŋmaŋ dii bi baŋ ni o dii di nyɛ o yubu, o naan ku yɛli paasali. Di mi pa o yubu ka o yɛri maa. Hallelujah! Kanli anahi, Luk sabbu suuri pia ni ayi, kanli anahi ti paagi ayopɔin, Yisa Mashia daa yɛlila shɛm, Teemiya nti yuli mi ni Immanuel, Naawuni be ti sani. Ŋun polo ka a lee be? Ŋuni ka a yɛn jɛm, ka ŋuni lee nyɛ a ba? Zuŋɔ dabisili ŋɔ ti yɛn tirisila tooni ka yɛli ni, Bɔy, zom Naawuni! Yɛli ŋun ʒini maa, Woi, zom Naawuni! O bi wum, o bi wum. Hallelujah! Yisa Masiya daa yɛli o nyaandoliba, Nyama, di chɛliya ka, di chɛliya ka bɛ vɔrisiri ya. Di chɛliya ka binyɛri shɛŋa chɛ ka dabiɛm mali ya. Zuŋɔ dabisili ŋɔ yɛn wuhi ya mi di ni tu ni yi zo so, ka yɛli ba, Nyama, Di zɔri a ninsal kpee ŋun ni tooi ku a niŋgbuŋ ŋɔ ka lan ka o ni yɛn niŋ shɛli. Di tin shɛlinim sɔɣu ka bɛ zaŋ niŋ Facebook zuɣu, a mi niriba a lan nya li. N daa kuli ʒimi ka lara ka bɛ yɛli doo maa ni ŋun yɛn niŋ ni o daa kpe duu maa ni. N daa kpe duu maa ni amaa ka bɛ ni yɛli shɛm maa n-dii nya li ka n la. Daa ka bɛ zaŋ bini kari filo ti kpɛ tiŋa. Yisa Mashia yɛlimi ni ninsalinima n-ti pahi dolodolinima shɛba dinnim nyɛ bɛ dabiɛm. Dama ban nyɛ o nyaandoliba o ni bɔri ni bɛ baŋ shɛm m-bɔŋɔ, Ŋun pa an ni zo so, an ni zo so nyɛla Kudura Naa ŋun be n ni tooi ku a niŋgbuŋ ŋɔ, ka lahi zaŋ a shia gba zaa n-ti niŋ buɣim ni ni ŋuni n-tu ni a zo. Hallelujah. N suhiri a mi zuŋɔ dabisili ŋɔ ka ya ni na ti tamla naa ŋun bɛ ŋɔ wei zumo. Zuŋɔ dabisili ŋɔ n bi mi a tumdi shɛli, n bi mi a niŋdi shɛli, n bi mi binyɛri shɛŋa din vɔrisira, amaa n yɛli a mi ni dabiɛm shɛli beni n gari binshɛli kam zaa ti nyari dunia yaaŋa zuŋɔ. Dabiɛm shɛli beni m be di kɔŋko ka chɛ ti nyari binshɛli dunia yaaŋa zuŋɔ. Lala dabiɛm maa n-nyɛ dini, na ti tamla naa ŋun bɛ ŋɔ ni o yiko saɣiya. ni o ku ninsala ka zaŋ o nti niŋ buɣim ni. Naa maa soya ŋɔ mini bukpahimba ŋuna ban yɛn sɔŋ a mi ka a paai Naawuni tooni yomyom, amaa bɛ tarigi m balibilan ka shili ni bɛ na. N suhu daa mi zuŋɔ dabisili ŋɔ ka yaa, bo, bo ni bo ka m mini a yɛn niŋ ka di wuhi ni ti shiri zɔri Naawuni? Di yɛn labila timpini bɔhin shɛŋa la zaa puuni na. Wula ka a lee be ni a paɣa? Wula ka a be ni a yidana? Wula ka a be ni a ba? Wula ka a be ni a ma? Wula ka a lee be ni a laamba? Dalian ku bɛmi ka bi ti bɔhima bɔhigu ni ni paasa nyin ni sɔŋ ti ni soyi ni soyi bɔha soyi yo soyi soyi n yo n de n chɔŋ a de a niriba sani ti bɔha ni ka yɛn na bi niŋ amiliya o n tooi zaŋ a dɔni Chechi nim bɔhigu ka n yɛri maa. Daɣi m mali yɛli ka yi baŋ bahi o ni daa yɛli shɛm ni o yi zaŋ a dɔna alahi chim bala. Mi mi ni daa garigi shɛm bee wala mi yi zaa ni mi ni daa garigi shɛm. hallelujah ya binshɛli a yɛn niŋ ka di wuhi ni a zɔri naawuni a yɛn niŋdi binshɛli ka di wuhi ni a zɔri naawuni ya wula ka a bɛ ni a paɣa ka a yidana wula ka a bɛ ni a yidana a bihi wula ka a bɛ ni bana a laamba wula ka a bɛ ni bana dini shiri yɛn wuhi ti ni a zɔri naawuni Naawuni so ŋun ni tooi ku a niŋgbuŋ ŋɔ, ka lan zaŋ a shii gba zaa n-zaŋ ti niŋ buɣimnima, wula ka a lee be o? O bi ʒe kpe, o ka kpe, nini ni nini ka a ni nya o. Amaa a paɣa ŋuna a ni tooi nya o, a yidana ŋuna a ni tooi nya o, a ba ŋuna a ni tooi nya o, a ma ŋuna a ni tooi nya o, a bia la a ni tooi nya o. Wula ka a lee niŋdi? A nini ni nyari so maa, niŋsim wula ka a lee niŋ? Dini n wuhiri ti ni a zɔri Naawuni. Hallelujah. Dini n bi nyɛ daabihi ka kɔhiri nɛma. Bɛ yɛli ti bɛ ku yɛli bɛ ku yɛli ti ni bihim ni naa ku tooi lan da bihim tiŋ puuni naan ti da Ana puu na bɛ ehi dee bum dini nan daari di ŋmaya yi lan booni la yu shɛli pahi nido naan ti da nido ka chɛhi ni naɣ bihim ka a daŋ kuni maa ŋun zɔri naawuni tuma n bala maa ka gba zaa yɛ ni dolo dolo nya ka gba zaa niŋdi lala bini maa ŋun zɔri naawuni tuma n bala maa ni ban ŋmɛri kuriga nima nyɛ ni yɛn zaŋ shɛli kɔhi di yaarila juŋ amaa nyɛ ni yɛn da shɛli n kuna a yiŋa di gɔɣirila bɔɣu bee ka ti niŋ bala ka Yisa Masia yɛli n yɛn wuhi yɛla din tu ni yi zo so di pala a gba zaa naan ku tooi kɔɣili bɔɣu Ka n niŋ di zuɣu ka o yɛli, A ni bɔri ni niriba niŋdi a shɛm, a gba zaa nyin niŋ m bala. Ka dala a ni ŋmɛri di lani maa bini maa shɛm maa, so yɛn ŋmɛ a gba zaa bini lala, a ni saɣi. Niriba yuunila Naawuni jɛma katiŋa. Naawuni jɛma ku dola ti polo ni ti tooni. Di dola polo ni ti tooni. Zama yi be yinshɛli ka bɛ zaŋ ti bahi tooni. A ni niŋ laaya n-niŋ shɛm fimsifimsi binyɛra maa, din yɛn chɛ ka a ni tooi nya dee alibasa bee binshɛli kul a yina. Bɔ yɛtɔɣa m-bala, ninvuɣ shɛb bɛn zɔri Naawuni, ninvuɣ shɛb bɛn zɔri Naawuni, yab, bɛ biɛhigu bela di kɔŋko, bɛ niŋsim bela di kɔŋko. N yɛri ya la, binshɛŋa ti ni yɛn niŋ ka di wuhi ni ti zɔri Naawuni. Hallelujah. So yɛla muɣisa. Di zuɣu a yi ku ʒin kpe a yaa wum zaɣali ni yɛli shɛm a yaa wum zaɣali ni niŋ shɛm. Ninvuɣu shɛba ban zɔri Naawuni bɛ bi tɛhiri zaɣ biɛɣu zaŋ kpa bɛ kpee polo. Dibɔra din to ka bo Dibɔra din kpɛm ka bo o bi tɛhiri zaɣ biɛɣu zaŋ kpa o kpee polo. Dilan maa ni tooi mali jɛlinsi zaŋ chaŋ o sani, ŋun bɛn zaŋ jɛlinsi tuhi soli, dama Yisa Masia ni wuhi ti shɛli m-bala maa. A mi yi wumdi bee? Yisa Masia yɛlimi, Di zɔriya ŋun ni tooi ku a niŋgbuŋ ŋɔ, ka lan ka shɛli ni o niŋ di chɛ ka o yɛla muɣisa. di zaŋ di lani di pirim di lani zuɣu n ti tum zaɣ bɛ shɛli niriba pirim niriba pirim ban ni tooi ku bi niŋgbɔŋ zuɣu n zo n ti kpɛ yɛli shɛŋa din di bi tu ni o kpɛ puuni wai kpib maa ni pa bɛ shɛm maa niri gba yi bi niŋ shɛli to din ka din le yɛn kuwa yɔnyɔm din yɛn kuwa yɔnyɔm a bi mi ni yiɣisima shia nyaandoli malila kari Ka a je a ni zaŋ binshɛli na ti pahi maa, a kari lan bɛ ya. Hallelujah! Jisama shee nyaandoli mali la kari, N Duuma, a ni bɛ zuɣu m bi mi ŋɔ, n ʒi ŋɔ gba zaa n chani ti a. Hɛɛ! Kundi yɛli ti Rome nim sabbu ni bɛ ni chɛ shɛli kam zaa zaŋ ti o, o mi shiri deei ya. Hallelujah! Ti ni chɛ shɛli kam zaa zaŋ ti o, ni o shiri deei ya. Din dali maa yi paai o ni niŋ ti ni chɛ shɛli ti o maa, n niŋsim ni nyɛ shɛli. N suhir a mi, paɣisaribila, bɛ ni daa bɔhi ma bɔh shɛli maa, m bɔhir a. Ka daala so ni na laɣir a, so ni na bɔr a ka a niŋ ni niŋsim shɛli maa, ŋun zɔri Naawuni niŋsim ka a niŋdi maa. Ni o nyɛla o taambili ni o gbaɣiri. N suhiri a mi, Jisɔ Mashia nyaandoli bi gbaɣi n-tiri taambila. Juufunim ni daa boli m mini m paɣa dahin shɛli, mi daa wumiya. O daa yɛliya, Bɛ ni daa laɣi ŋun laɣi shɛli ni bɛ ni daa ti o laɣi shɛli, o laɣisimi sɔŋda, di yi ti bi nani ka o zaŋ o bini ti ti o. Ka nya yɛli ni o da take away maa ka o dana, ni o da ŋɔna ka o hali ka ti shɛli ni o bi niŋ ŋɔ taa ka o niŋ taa. Ka so di n duhi de paati to de n bo n ba paati to o moto n kana ka di yuli ni di lani maa ŋun lan ka buchi ka tam a ni di o binshɛŋa la ŋun zaaha yɛla. Kaya ni o lan ni biɛhigu maa lan kani. Ya ŋun zɔri Naawuni o malila biɛhi shɛli o ni bɛ ka di wuhi ni ŋun zɔri Naawuni m-bɔŋɔ. N suhiri a mi zuŋɔ dabisi ŋɔ ka yɛra, Jisa Mashia yɛliya, di zɔriya ŋun ni tooi ku niŋ gbuŋ ka di nyɛ di tarigi m-bala maa, o lan ka shɛli ni o niŋ, amaa zɔmiya ŋun ni ku niŋ gbuŋ ŋɔ ka zaŋ niŋ gbuŋ maa tabili ashia. n zaŋ ti niŋ buɣum ni n yɛri ya mi zomio lala ka kundi maa ni sabi ya n sɔŋ zomio na ti tabila naa n tu niŋ mi naa zo di pala gba naa ku tooi niŋla bin niŋdi shɛli maa amaa a ni zɔri sola zuɣu n chɛ ka lala tuma maa ka a biɛbu nachim ŋɔ ni yɛliya n yɛliba politics n baɣa kani ni ŋun nyɛ dolo dolo kpɛri ni amaa yɛn kpɛri puuni Shili be di ni kamani dulodolo n-nya chɛ ka ŋunkam zaa, sokam zaaha ti yɛli, Zaɣila ŋun shiri kuli bahi bela o kɔŋko. Mali lan yi kpɛrilan so ka o bɔri yɛlimaŋli ka o yɛlimaŋli bɔbu zuɣu ka o mini ban tumdi maa zaa je o yɛlli. Ka bɛ niŋ niŋsim kam zaa din kul yɛn nyu o taali bɛ bi nya, ka bɛ ti naan gbaai ni bɛ tɔhi liɣiri n-leei joli niŋ o daa kaunsi ni. Bɛ mi ku tooi bɔh o, bɛ mi ku tooi yɛl o ka zaŋm a daa kaunsi ti, bɛ ku tooi yil o. Ka bɛ yiɣ o zuɣu ti yɛli ɔfis ni ŋun su liɣiri yɛtɔɣa ti bɔrila ŋun zaɣila di namba. O mi gba yɛl o, N nya bɛ ni yɛli ma shɛm. Ŋun yɛli, Yɛlim ba, bɛ mali n namba, ni bɛ kɔɣilim ma, n yɛli ma ni bɛ bɔrila n deei m bank account ni zaŋ di zaŋ ti ba, ka o bi zaŋ ti ba. Dabisi ŋɔ ni ka din karim tuuli la yɛliya ni wula, ni a shili kam zaaha ni ti vi bɛ o, binshɛɣukam din sɔɣi di zaa ni ti yi palo.

Suɣu n-kuli je subihi shɛŋa diri di kuli ka gbunni. Yili yiŋga, yili yiŋga, Keezaaya ni yi chanila cheechi, Keezaaya ni yiɣisirima shee nyaan doli bi nyɛya, di mi kuli bi su. Bo yɛtɔɣa m-bala, a mi yi bi karinila Tiduma Naawuni kum ni, ka yi bi karina ka Paasa ni kuli lan yɛri ka woligu puhiri o shɛm ŋɔ, yi naan kuli lihi lala dini maa zuɣu ka yɛli ni, Ɛɛn dee, man gba zaa gbaala gbaabu zuŋɔ dabisi ŋɔ ni m bi lan yɛn doli shɛli. M bɔri ni m bela Naawuni ni bɔri shɛm. Zuŋɔ dali la man daa ni Yisa Mashia ni yɛli ni kom shee ka a kpiri a dapuli n buɣi doli ma maa, di gbunni nyɛla wula? Wahala shɛŋa benimi, namsigu shɛŋa benimi, a maŋmaŋ nyɛla ni di yi nya ninsali nuu hankali puuni, di bi simdi ni n di lala wahala ŋɔ. Di bi simdi ni n saɣi ti biniyaaka zaa. Amaa ni zɔri sola zuɣu ŋun nyɛ n Naawuni la zuɣu, Ŋun nyɛ n naa la zuɣu n saɣiya ni n di wahala shɛli din bɔŋɔ ka o yuli nyɛ jilima ka nyɛ paɣibu. Di ni nyɛ a buɣili a dɔpuli dolo dabisili kam. Di bi yɛn ni alahiri kam, di yɛn ni n doli ma biɛɣu kam. Di zuɣu dabisili kam zaa ha wahala shɛŋa yɛn paagi a mi, namsigu shɛŋa yɛn paagi a mi. Di nyɛ a yi bɔri a yɛn yɛli ni a gba ku diɛ, a gba ku saɣi din nyɛŋ la. Amaa a ni bɔri ni a buɣi a dapuli dolo la zuɣu. ka din ŋmanila din ŋmanila ŋuli ŋɔ din laŋ din laŋ nyaŋ bindi ti yaɣi ka a kuli shini dalili din zuɣu a mila a ni zɔri so zomo haleluya di zuɣu zuŋɔ dabisili ŋɔ n suhiri mi ka bi yɛra din daŋ tooni a shili kam ni ti yi polo di dabisili maa di ku yuui Di dabisili maa kanna din kam be a shilo ni di zaa ni yi pol. Yɛli ŋun ʒi baɣa a shilo ni bini din kam be din kam be a shilo ni ni yi pol. Yisa Mashia n daa yɛli ni din kam be a shilo ni dabisili kanna din yi pol. Yim nyɛ hali ti bihi ka ti sɔŋ ba ka bi turi ninkura ti bihi. A bi suŋ o la wula? Amaŋmaŋ mi ni karim tu ni n yɛli so m-bɔŋɔ, ka bia maa ʒi a sani, ka a yɛli talim o ha. Ba ŋɔ gba yi sa yɛn tu o di ka taali, dama o daa ʒimi ka o ma yɛli, bee o daa ʒimi ka o ba yɛli ni di zuɣu waɣinli maa lan yaa kanna ma maa. Ba ŋɔ o mini o tabi ti ʒiya ka o yɛn yɛli, Woi! M ma ni daa yɛli ni zuɣu waɣinli lan so kanna, ŋun yaa kanna. O yɛn yɛlimi ka ʒiya n suhuriya mi yiɣisima shee daa suhila wunsuhigu Matiu sabbu suura ayobu kanli pia chɛ ka a yuli du ka chɛ ka a nam kana ka chɛ ka a yurilim niŋ dunia ŋɔ ni kamani din niŋdi shɛm alizanda ni la a Naawuni na Wula ka Natitamla Naa nam yɛn kana ti ti sani? Ka Natitamla Naa nam yɛn kana ti yiŋa? Ka Natitamla Naa nam yɛn kana kpɛŋŋo ka binyɛra bi bɛ din tu ni di bɛ shɛm? Di chihira di di shɛlisimnim ni mina ti yi zɔr o ka ti yooi ti maŋ ti o, o nam kana ti biɛhigu puuni. O nam ni bɛ shɛli, o nam ni diri luɣ shɛli polo pa so yɛn yɛli ni Naawuni nam diri kpɛm. Din gba maŋmaŋ yi n zani ni maa ni a ni baŋ ni Naawuni nam diri kpe. Amen. Naawuni ni niŋ ti yiko ka sɔŋ mini ya ka ti lɛm ninvuɣu shɛba ban dihi o tabili ka di ka tatabo. Di nyɛla ti mali mi? Ayi. Ti ni tooi kɔŋ, amaa hal ti kɔŋbu maa puuni ka ti na kuli mi, A Naawuni, n na shiri kuli nyɛ naa. Din chɛ ka Ayuba daa yɛli, Bin yini ŋɔ ka n mi ni n Duuma n-namda, o beni, ka o ni be zuɣu, dabisili kanna ka m mini o nini ni nya taba. Hal n yi bi baŋ din niŋ ma ŋɔ, hal n yi ʒi din paai ma ŋɔ, amaa bin yiŋga ka n mi, ni n namdi maa, o beni. Amen. Jɛmanim ni di n-karini la, a mi yiri wumdi bee? Ni dabisili kam bi yuli ti mi kaman piɛ shɛb bɛn zaŋ chani kɔribu dabisili kam. Di daa yi bi tɛhi ni shɛb so tɛhi ni biɛɣu yi neei ka o bi buɣi bahi, biɛɣu yi neei ka o bi vihi. O ku tooi yu wuntaŋ ku lu ba. O yili ŋɔ di ku nani ka shɛba chani cheechi ka gba zaa be di puuni. N suhiri a mi, Naawuni ŋɔ yi ku tooi gbubi ti, man bi nya ŋun ni tooi lan gbubi ti. Haleluya! O yi ku tooi gbubi ti, man bi nya ŋun ni tooi gbubi ti. Niriba na yɛn ku timi suli, amaa hal ya di zaa puuni, ya ni di tumi ni a mi din tu ni a zo so zomla ŋun ni tooi ku a niŋgbuŋ ŋɔ, ka lan zaŋ ashii gba zaa n-ti niŋ buɣim ni ni ŋuni n-tu ni a zo. A yi zoro, ŋun niŋ a niŋsim shɛli din ŋmanila di tu ni a chɛ ka o baŋ maa. Ŋun yɛlimi ni a zaŋ ti o na nɔ a ni a ni chɛ shɛli ti o maa, o mali o yɛn niŋ li shɛm, ka mali o yɛn niŋ li dabisi shɛm. Ka lala a bi mi ni Naawuni ŋun be ŋɔ, o bɔhi shɛb, o bɔhi shɛba, o pun bɔhi shɛb a zuɣu. Bɛ bi yaai bɛ noli yɛla, amaa bammaŋmaŋ, bammaŋmaŋ suhu ni bɛ di shɛhira ni daa niŋ zaɣila niŋsim shɛli la, di Naawuni m-bɔhi ma ŋɔ. Yaba bi yɛli ya, amaa o maŋmaŋa o maŋmaŋa o suhu maa di o shɛhira. Ni daa n daa nahim ninvuɣ so din bi tu ni n-nahim, n daa ŋma ʒiri pa ninvuɣ so din bi tu ni n-ŋma ʒiri pa, n daa n daa niŋ ninvuɣ so din bi tu ni n-niŋ fukumsi, n daa niŋ o fukumsi. Di Naawuni m-bɔhim o, n suhir a mi, ka yɛr a, Ni n Naawuni ŋun be ŋɔ, ku do naa kundi yɛli ti, ni di kpala talahi ni ti zola ninvuɣ yino kɔŋko. Ŋuni n-nyɛ Zalla Kuduri Naa? Di ni shiri simdi di ti zuɣu. Di zuɣu zuŋɔ dabisili ŋɔ n kuli kpamdi a mi jaande ka yɛli ni m ma sini n-nyɛ o dini. hali ni zuŋɔ dina ŋmanila zahanli amaa naawuni ŋun bɛ ŋɔ ŋun n mi o ni tumdi o tuma n doli so shɛli ka mali o ni yɛn niŋ niŋsim shɛli zaŋ chaŋ ti yino kam zaaha sa tin wum shɛŋa ŋun ka tariga ni niŋsim shɛŋa din niŋ bakɔi shɛŋa din gari maa di ka tariga Amaa bin yiŋa ka ti mi, Naawuni ŋun be ŋɔ bi gbihira. O bi gbihira. N lee suhir a mi, Naawuni ku ni yɛli mi ni a yi lu a daadam n kpee suhuyiɣisili ni di so, dina mali bama. Amaa Naawuni ŋun be ŋɔ ŋuna ni nir yi lu o suhuyiɣisili puuni n busim ba. Ŋun, to, a ni di naan paai so ti balim m-bala maa. a bia lab jaaki kuɣili mee kuli ni zɔrimi o bi labiri jaaki kuɣili jaaki yiŋ bia kuɣili a yi lab jaaki yiŋ bia kuɣili a ni nya yɛlli haleluya di zuɣu zuŋɔ n kpaŋsirila ti yino kam zaa ka kpaŋsiri maŋa Naawuni ŋun be ŋɔ, ŋuni n-nyɛ Naawuni, ŋuni n-kul nyɛ o Naawuni. Bakɔi maa ni ti ni wuhi binshɛli ka lan yɛn wuhi bakɔi shɛli ti ni kul kpɛri ŋɔ, ti zaŋla saha yuli. Bimbɔ ka ti niŋ yɛda maa? Ti niŋla yɛda ni Naawuni beni. Ka yuli Naawuni kundi ni nya bonim ni bonim lee che ka ti ka ti mali dihi tabili ni Naawuni beni. Ka kana ti yuli, ti dihimi tabili ni Naawuni kundi binsheli ka Naawuni kundi ni n pa Naawuni maŋmaŋ ni jeli yetɔɣa sheli. Sa nya Mordekaya ni m posi bini ka n kuli fo ni n wum niriba ni yɛn garigi shem. Kundi shɛli ti Duuma Naawuni ni ti ti maa, duniya zaa, duniya zaa kundi shɛli lan kani n ŋmani li. A yi vihi vihigu gba, a ni nya niriba ban niŋ niŋsim ni bɛ kuli yɛli ni Baabuli maa yaɣ shɛŋa di ŋmɛrila tab naŋgban kpeeni ka niŋ wula ka niŋ wula, ti taɣila Baabuli palli. dabisa ŋɔ bɔhigu nyɛla kamani ti niŋ ban mi m ma sani ni o yiŋnima bɛ yɛn yɛli ti o ni daa nyɛ so kulla dabisa ŋɔ di mini Ɛɛ, n yab Yisifu, mi, mi ba, mi ba, mi ba, ti ni bi nya so, ti ni daa kani tiŋ hal ti ni dii bi wum so yɛla, ka so ti sab so ti yɛli ni dee o sabila o o lahabali, di mini ban, ban, ban kul nya m ma sani, ka be o sani, ka nya o ni nya so, di dibaayi maa, din, din leei mali dihitabili? Sɔŋ ya ma. Yɛli dibayi maa dini lee mali dihi tabi? Matthew, Mark, Luke, John kundi yɛliya ni ti ni nira nyɛ so ka ti mini o laɣim bɛ ka shiho di yɛtɔɣa ka ti tɔɣisiri so lala dini maa mini binlaŋ ka yuun gbaliŋ gbaliŋ gbaliŋ gbaliŋ yɛli dini lee mali dihi tabi? Yino kam bɔhi bɔhi ma sɔŋ yɛma ya dini n-lee mali deei tabili. Ka niriba kpuɣi binyɛri shɛŋa din dii ka nini dabisi ŋɔ ni bi chɛ ka mina n-yɛli ni yɛlimaŋli Baabuli maa ni shiri bɛ shɛli ti dee ku tooi ti gba naɣin n-yɛlimi ni di pa yɛlimaŋli. Hallelujah. Ŋun lee nyɛ daadam? Ŋun nyɛ Yisa Mashia, ka ŋun nyɛ Shia kasi? Ka bo ka wula ka na ti tam la naa lee yuuna ni ninvuɣu shɛba ban niŋ o naani ni bɛ biɛhigu be? Di nim ka ti wuhi kpakɔi maa ni o suhiri a mi ka yɛli, Din Naawuni so ti ni mali ŋɔ. O yo ti pam. Ka yurilim shili o ni yo ti maa, di kpa talahi ni man gba zaa miniya ni ti yo taba. Ka yo o labisi, ka ʒi o sani, ka shiri mali dihi tabili Naawuni ŋɔ ŋuni n-nyɛ naa. Hallelujah! Shɛb yuunila, Ɛɛ, ka Naawuni, ka Naawuni kul yuun ti ka ti diri wahala, ka o yuun ti ka biŋŋɔ niŋ ti, ka yuli ti ka, ka ban ka tahi ma ka shɛŋa niŋ ni bɛ mi gba la. Yɛli ma bɛ ni yɛn kul lo shɛli polo. Bɛ yaa bi mi ni so, so ŋun kul be, di pala tahima shɛli, tahima cheechee benimi. Ayi. N yi bɔhiri dolo dolo paɣaba ka daa yaa bi mi ni hali nyin ni na yɛli ni shɛli yɛla bi ne nini maa so ŋun di bi zaɣisi ni o paali yɛ ti yi daa shɛbi tin kuli ni bi bi niŋ ti din ti ni bi niŋ so ŋɔ ka a kuli kpaɣa ŋmina ka yɛli ni de di lan kala nini ka nyɛ yɛn chaŋ so ŋun ni yɛla di mali taɣaba nyɛ chɛ kamani taɣa Hallelujah. Tiɛ suhila ti duma naawu. Bɔ ni naa piligu ka tɔɣisi ti ti duma naawu. N bi mi binyɛri shɛŋa a niŋ a bɛ puuni ka di wuhi naa bi zɔri naawu. N ʒi. Amaa nyin ŋuna a maŋmaŋ a mi. A mi a suhu ni binyɛri shɛŋa a niŋ ni luɣi shɛŋa a ni kpe ni tɛha shɛŋa din na bɛ di a ni na gbubi saha ŋɔ. ka di di shɛhira ni a bi zɔri Naawuni amin mati Naawuni maa nyɛla nambɔ zɔri dabisana ti daa wuhiri ka yɛn o ni yuti yurili shɛŋa ti ka ti yɛn zaŋli maɣasi shɛli dama yi sama shia di palo daa tumla taali shɛli amaa ka na ti tamla Naawuni bɛ ŋɔ n yɛli ni ti dahi lahichi maa ni chaŋ ti paai luɣi shɛli polo maa niŋsim shɛli n mi ni niŋ maa o suhu yiɣisili maa binshɛli kani din yɛn taɣ o ka o suhu yiɣisili maa bi paati amaa ka o lihi Yisa Mashia ŋun bi tum taali shɛli ŋun ka liɣisibu shɛli o ni o yɛn ni o kɔŋko o kɔŋko n saɣi ni o kum chɛ ka o yɛli ni di yo suhu yiɣisili shɛli o ni di mali zaŋ jɛndi ti haleluya M bɔri ni a tɔɣisi ti lala Naawuni, ka yɛl o ni a yi lihi a biɛbu, a ni nya yaɣili yaakaza mini yaɣili yaakaza, a niŋsim shiri wuhi ni a bi zɔr o. Amaa zuŋɔ dabisili ŋɔ a bɔri ni a kana o sani ni o zo ma nambɔɣu, ka n-shiri zaŋ a n-lɛb omaŋmaŋ dahalali bia, ka chɛ ka a niŋsim kam zaa shiri wuhi ni a zɔri ŋun Ti Duuma Naawuni piligi tɔɣisi ti Ti Duuma Naawuni saha. Yɛlim o, A mi amaŋa! Shɛŋa bɛn ka ni a suhi yiɣisi yɛlimu tɔɣisi ti o, o mi a binshɛli kam zaaha, o mi a yɛtɔɣa, o mi a tɛha, di ni nani a ni na ʒiya ka maani laasabu shɛŋa la zaaha, o mi li. Piligim tɔɣisi ti o, zuŋ o asiba, ka yɛl o, Kudɔn naa, n kana a sani, zɔ m ma nambɔɣu. Niŋsim kam zaaha ni niŋ ka di wuhi ni m bi zɔra, niŋsim kam zaaha ni niŋ ka di wuhi ni n nyɛla ŋun wuhi ni Ka nyini n-nya Naawuni ni o zoma nambɔɣu suŋɔ dabsuŋɔ, o chɛ o chɛlipaŋa yi sama shɛyɔzuɣu. Tɔɣisi Ti Ti Duuma Naawuni, Tɔɣisi Ti Ti Duuma Naawuni.